Mëtteg, mir haten et de Moie Regierungsrot, wou ech mat de Regierungsmemberen en Echange hat, selbstverständlech iwwert d'Covidsituatioun. Erlaabt mer domadder och unzefänken iwwert d'Situatioun am Moment. Mir kommen, wann een d'Woche kuckt, an Moyenne déi ëmmer méi erofginn. De generellen Taux de positivité läit an dëser Woch an der Moyenne bis elo bei 0,59 Prozent. Ech mengen, et muss ee bal d'lescht Joer am Summer esou en Taux siche goen. D'Parameteren, ob se op 100.000 Awunner gerechent ginn, d'Unzuel vun de Leit an de Spideeler geet och erof, ass éischter, wéi gesot, Positiv a mir maache Fortschrëtter an déi richteg Richtung. Ech sot, mir maache Fortschrëtter an déi richteg Richtung. Ech hunn et d'lescht Woch scho gesot, Mir sinn nach net aus der Situatioun eraus. Mir gesinn och, datt déi indesch Variant présent ass am Grand-Duché. Mee d'Zuele weisen awer, datt virun allem d'Impfe wierklech hëlleft. Mir gesinn nämlech bei de fäerdegste geimpften Alterskategorien, läit den Taux de positivité tëschent 0,1 bis 0,3 Prozent, wat wierklech och encourageant ass. A mir gesinn an deem selwechte Fall, datt d'Zuel vun de Leit, déi sech nei ustiechen, d'Neiinfektiounen, och däitlech méi niddereg ass bei deene Leit, déi och geimpft gi sinn. Wann ee vun den Impfunge schwätzt, bis gëschter Owend si 466.140 Dosen an de Grand-Duché geliwwert ginn. Dëst si Vaccinen fir 239.570 Leit. Am mir hu bis gëschter Owend 423.000 ronn Impfunge gemaach, fir ganz prezis ze si 423.119. Et sinn 263.000 Impfungen als éischt Dosis bis elo gemaach ginn. an 160.000 Impfungen och als zweet Dosis. Mir hu bis elo et fäerdeg bruecht, datt mer ongeféier bei der Populatioun 18 plus 52 Prozent vun der Populatioun och mat enger éischter Dosis konnten impfen. Mir hunn och d'lescht Woch bësse méi wéi 43.000 Leit kënnen impfen a mir wäerten dës Woch mat dem Samschdenowend inclus bei ronn 50.000 Impfungen dës Woch och kommen. Dir wësst, dass mer méi Potenzial och hunn, fir Leit ze impfen, mee wa keen Impfstoff, méi Impfstoff do ass, da geet et leider net. Am Moment hu mer 91,5 Prozent och vun den Impfungen, déi mer geliwwert kritt hunn, versprëtzt. Et geet awer ëmmer Op, dat heescht, mir haten nach ni d'Situatioun, wou mer op eng Kéier keng Impfstoffer méi haten. A mir hunn am Moment, wann Der jo de Calcul maacht, ronn 40.000 Dosen op Reserv. Déi ginn an den nächsten Deeg all verbraucht. Mir hunn der schonn alleng 16.000, déi haut a muer wäerte verbraucht ginn. Den Duerchschnëttsalter vun de Leit, déi geimpft gi sinn, läit bei ronn 56 Joer. An an dëser Woch kruten och d'Bierger tëschent 39 an 33,5 Joer eng Invitatioun. Mir sinn domadder zouversichtlech, datt och déi éischt Invitatioun fir d'Leit ënner 30 Joer wäerten erausgoen. Bei de previsionelle Liwwerungen, déi mer bis elo bestätegt kritt hunn, hu mer enker vu Pfizer bis de fënnefte Juli eng 131.040 Dose versprach kritt, bei AstraZeneca 39.800 bis Enn Juni, bei Moderna 32.400 bis de 15 Juli a bei Johnson 12.000 bis Enn Juni. Am Mount Juni ass eng grouss Chute virun allem bei Johnson ze gesinn, vun deem wat engagéiert gi war. Do sinn ongeféier 47.000 Dose manner déi geliwwert ginn. Dat ass ganz vill. Dat ass ganz vill. Et muss ee wëssen, datt Johnson jo och e One Shot ass. Dat heescht, et ass bal 10 Prozent am Fong vun eiser Populatioun iwwer 18 Joer, déi manner ka geimpft ginn dëse Mount wéinst dem Manque vu Livraisoun vu Johnson. Mir hunn am Moment nach keng Vuen iwwer d'Liwwerungen, déi elo Am Juli wäerte stattfannen. Vläicht kënnt e gewëssene Retard nees opgeschafft ginn, mee mir krute matgedeelt, dass och Problemer bei der Produktioun an Amerika esou e Retard géife mat sech bréngen. An engem optimistesche Szenario kéinte mer dovunner ausgoen, dass mir d'Leit iwwer 18 Joer ronderëm de 15 Juli alleguerten invitéiert Kéinte sinn. Bis de 15 Juli, d'Leit iwwer 18 Joer kéinten alleguerten eng éischt Invitatioun kréien. Wa mer e pessimistesche Szenario kréien, dat heescht, datt mer manner Impfungen awer giffe geliwwert kréien, da wier dat éischter Enn Juli dann de Fall. Wa mer bei den Impfunge schwätzen, e puer Punkten. Deen éischten ass, Dir wësst jo, datt den Avis vun der nationaler Ethikskommissioun och erauskomm ass iwwer eng eventuell Impfprioritiséierung. An deen hu mer och de Moien am Regierungsrot diskutéiert an analyséiert a sinn zur Conclusioun komm, dass eng Prioritiséierung fir verschidde Beruffsgruppe sech à ce stade och wierklech net imposéiert. Bei de Waardelëschte wësst Der jo, dass den AstraZeneca bis elo jo och d'Méiglechkeet, d'Leit haten, vun 30 bis 55 Joer, deen och kënnen ze kréien. A mir gesinn alleng, dass vu wann een d'Total vun den Impfunge vun AstraZeneca kuckt, eng 46 Prozent vun deene Leit, déi geimpft gi si mat AstraZeneca, duerch déi volontär Méiglechkeet, duerch déi Waardelëscht och domadder geimpft gi sinn. Dat heescht, dat si 27.000 Leit, déi sech déi sech gemellt hunn an déi och geimpft gi sinn. Mir. hunn haut de Moien och am Regierungsrot decidéiert, well mir sinn eis bewosst, dass am Moment, an d'Madame Ministsch wäert drops agoen, iwwert den Avis vum CSMI, wéi et och mat de méi Jonken dann no sollt goen, dass am Moment den AstraZeneca en Impfstoff ass, deen eeben och vläicht net vu jiddwerengem den Aller beléifsten Impfstoff ass awer, e wierkt, e fonctionnéiert an en och hei zu Lëtzebuerg Prënner fonnt huet. Mir hunn dofir de Moien decidéiert fir zwee Impfstoffer, fir den AstraZeneca a fir den Johnson, dass déi ab muer wäert d'Lëscht och opgoen op impfe punkt lu, déi zwee Vaccin ab 18 Joer, Ouni Alterslimitt no uewe wäert de Volontaire kënne benotzt ginn. D'Leit kënne sech muer mellen. Dat ass am Fong, huet een dann de Choix, oder et waart ee säin Tour an da kritt een de Moderna an d'Garantie huet huet een, datt ee Moderna oder de Pfizer kritt, oder et mellt ee sech op de Lëschten, an déi zielt fir den Johnson esou wéi fir den AstraZeneca ab 18 Joer. An net méi limitéiert och bis 55 Open End fir déi zwee Impfstoffer. Et erlaabt e puer Saachen. Déi éischt Saach, ech hunn et virdru gesot, mir hunn am Moment d'Autorisatioun vun der EMA jo och fir méi jonk Leit ze impfen, awer mat der Recommandatioun fir ënner 18 Joer. Deen éinschen ass den. Pfizer, deen am Moment kann dofir benotzt ginn. All déi Leit, déi sech elo hei mellen, erlaben, dass am Fong méi Dose Pfizer kënne benotzt ginn, och fir jonk Leit, erlaabt och, dass den AstraZeneca an den Johnson benotzt gëtt. A mir hunn jo an deem éischte Jet gesinn, dass d'Demande ganz grouss war an dass d'Siten och alleguerten iwwerlaascht gi sinn. De Virdeel ass, mir hunn och eng Rëtsch vu Leit, déi eis matgedeelt hunn, datt se den Tour verpasst hunn, datt se deemools net wollte geimpft ginn, haut awer wëlle geimpft ginn, well se gesinn, datt duerch d'Impfung awer d'Léisung ass vis-à-vis vun der Sortie vun der Kris, fir déi eng, fir déi aner, datt et d'Liewe méi einfach mécht, fir kënnen ze reesen, fir kënnen an de Restaurant ze goen. An do wou eng Demande och kënnt vu Leit, déi elo net Retardataire, mee vläicht enger anerer Meenung waren, oder Leit, déi wéinst eng Indisponibilitéit während dësen Zäiten net konnte geimpft ginn, all déi Leit sech ab muer de Moie kënnen op impfe.lu mellen. An et gëtt och first come, first served an d'Leit hunn de Choix. Um Site impfe.lu fënnt een déi zwee Vaccinen. Et gëtt eng Kéier den AstraZeneca an et gëtt eng Kéier den Johnson. D'Leit kënne sech bei engem mellen Si kënnch bei deenen zwee mellen an et gëtt een net penaliséiert. Selbstverständlech, wann een och eng Invitatioun géif kréie fir mat engem anere Vaccin, dat géif een sech nach ernschters iwwerleeën, kann ee selbstverständlech dann och déi doten Invitatioun unhuelen. Deen éischten, deen da versprutzt gëtt, annuléiert dann automatesch och deen aneren, deen aneren, déi aner Demande fir kënnen op déi Lëscht ze kommen. Also zwou Lëschten ab muer op fräiwëlleger Basis, eng Kéier den Johnson, Eng Kéier den AstraZeneca, et kann een op déi eng, et kann een op déi aner, an dat ab 18 Joer. Dat ass och wichteg deene jonke Leit. Hei si Recommandatioune vun der EMA. Also d'EMA seet, ab 18 Joer kann een déi dote Vaccinen och benotzen. Et erlaabt och deene jonke Leit, déi am Moment sech d'Fro stellen, Wéini komme mer endlech drun? Iwwer 18 Joer. tatsächlech, well dat ass eben déi Limite, déi och vun der EMA festgehalen ginn ass, dass een deenen och eng Perspektiv ka ginn, fir elo net an zwee oder dräi Méint réischt geimpft kënnen ze ginn oder an e puer Wochen, mee elo direkt an, och beim Johnson, e One-Shot, dat heescht zwou Wochen derno, och gréng kënnen zertifiéiert ze sinn. Dat sinn déi Punkten, déi fir eis och wichteg sinn, fir dass een och weider kënnt mat der Impfung, fir dass een och fir déi Leit, déi bis elo net wollten, net konnten, d'Méiglechkeet ze ginn, sech kënnen ze mellen an eeben och fir deene jonke Leit och d'Méiglechkeet ze ginn, fir virun der Vakanz eng Invitatioun kënnt ze kréien. Mir sinn och amgaang ze kucke just beim AstraZeneca, well do wësse mer, datt jo och zwou Impfunge sinn an awer och vill gefrot gëtt, fir datt ee ka mat deenen Délai'en, déi jo och do sinn, well mer wëssen, datt déi zweet Impfung riskéiert an der grousser Vakanz ze falen, datt een do och en OTP huet, dee méi laang ass, fir kënnen de Rendez-vous och ze huelen, wann dee bis fixéiert, wann e bei der éischter Impfung, fir ze kucken, wann een net do ass, wéi een dann dat doten och kann organiséieren. Mee mir sinn der Meenung, Dass dat heiten och eppes ass, hoffe mer emol, wou och eng Rëtsch vu Leit wäerten zeréckgräifen. An deem Kontext, hunn ech Iech virdru gesot, huet am Moment net all Mënsch d'Méiglechkeet gehat, geimpft ze ginn. Éischte Punkt. Deen zweete Punkt ass, dass mer wëssen, dass ee mam Covid-Check awer méi Fräiheeten huet. Mir hate jo d'lescht Woch am Regierungsrot och festgehal, datt mer géife jo e Bong, dat wor d'Idee, déi mer haten, e Bong kéinte maache fir déi Leit tëschent 6 an 30 Joer, fir kënne getest ze ginn eemol. Mir sinn eis awer bewosst, datt déi Leit zum Beispill, déi elo mat AstraZeneca geimpft ginn oder och mat Pfizer oder mat Moderna, deen net e One-Shot ass, dass awer do nach e ganzen Delai ass, deen et net erméiglecht, gréng ze sinn duerch d'Impfung, also duerch d'Impfung gréng ze ginn oder ze sinn, an dass een dann eeben nach ëmmer rout ass, wann een am Moment net déi Méiglechkeet hat. Dowéinst wäerte mer ab dem 20. Juni, och den LST net méi esou fonctionnéieren hu wéi en am Moment fonctionnéiert. De Large Scale Testing gëtt ëmfonctionnéiert. Déi Idee vun deem Bong gëtt fale gelooss, well mer eis bewosst sinn, datt eng Kéier vläicht net duergeet, mee virun allem well mer och Leit iwwer 30 Joer hunn, déi hir zweet Impfung nach net kritt hunn an eben duerch deen Delai, dee se musse waarden, dann am Fong penaliséiert giffe ginn oder, wa se wëlle Fräiheete kréien, dann och nach missen dofir bezuelen. Well de Prinzip ass, datt mer keng Impfpflicht hunn. A well mer der Meenung sinn, dass d'Leit mussen awer hir Fräiheete kënne kréien, awer en garantie fir déi aner Leit och, dass se net ustiechbar sinn, dass se gesond sinn, dass am Fong den LST dann d'Leit sech kënne mellen iwwert hir Matricule an hire Mail an dann am Fong de Rendez-vous kënne fixéieren, wéini et hinne geet. Dee System wëlle mer bäibehalen. elo fir déi nächst Wochen an och nach Méint, fir eben, bis d'Leit d'Méiglechkeet haten, geimpft ze ginn, op d'mannst eng Invitatioun kritt hunn. Mir mengen, dass dat och méi gerecht ass wéi déi aner Formulatioun. An duerch de Fait, dass mer déi Statioune vum LST och verdeelt duerch d'Land och hunn an eben Horairen hunn, déi zimlech flexibel sinn, dat och eng Méiglechkeet ass fir ganz ville Leit, déi nach net oder, nach net ganz geimpft sinn, d'Méiglechkeet ze ginn, kënnen dann och 72 Stonne gréng ze sinn. Dann nach zwee Punkten, déi eng Rëtsch vun eise Frontaliere concernéiert. Et ass vum Här Schneider krut ech matgedeelt, dass mat Däitschland a Frankräich en informellen Accord ass, fir bis den 30 September 2021 a Verhandlunge lafen, fir dëst offiziell ze kréien, respektiv och hei op den 31 des 12 2021 kënnen ze goen. A mat der Belsch ass en Accord och fonnt ginn. An au niveau vun dem Teletravail fir d'Belsch Frontalieren huet och de Pierre Gramegna mer matgedeelt, dass eng Tolérance administrative fir d'Matière fiscale fir déi Aarbechtsdeeg, déi vun de Frontaliere Belsch zu Lëtzebuerg och prestéiert ginn, ass verlängert ginn bis den 30 September 2021. Dat ass eng wichteg Informatioun och fir eis Noperen, déi bei eis schaffe kommen. Klenge Résumé, also haut den e puer Avisen, d'Madame Gesondheetsmisch wäert nach drop agoen, och virun allem beim CSMI, déi mer ugeholl hunn. De Fait, dass mer keng Vaccine wëlle stockéieren, mir probéiere wierklech Vaccinen, esou vill wéi méiglech ënnert d'Leit ze bréngen. Mir gesinn d'Resultat vun der Vaccinatioun, mir gesinn et mat den Zuelen, mir gesinn et mat den Intensivbetter. Sauf erreur de ma part hu mer haut am Moment nach eng Persoun op Intensivstatioun, eng Persoun, wat wierklech en encourageant Resultat ass, och mat deem CovidCheck. Nei Fräiheeten, neit Liewen. Mir hunn et d'lescht Woch scho gesot, Et ass eng Saach vu Responsabilitéit, et ass eng Saach vun Eegeverantwortung. Mir mussen eis alleguerte bewosst sinn, datt déi, déi, wa Reegele sinn, dann ass et eebe fir kënnen déi Fräiheeten och kënnen ze kréien. An dat Lescht, wat mer eis wierklech net géife wënschen, ass nees mussen d'Handbrems zéien. an nees Marche arrière mussen ze maachen. An dat kënnen mer verhënneren. Dat kënnen mer verhënneren, wa mer eis zesummen un déi Regeln halen. Wann et, ech hu matkritt, déi eng soen, jo, mee muss dat da kontrolléiert ginn, muss dat gekuckt ginn? Kann ech, ech hat Iech d'Beispill ginn vun de PCR-Tester, déi gefälscht gi sinn, dat geet elo vill méi schwéier, well do de Lien jo direkt och ass mam Covidcheck, mee da kann ech jo en, Eppes scannen, eppes fotograféieren an eppes fotokopéieren. De But ass, dee Concernéierten an déi Persoun, mat deem e feiert, mat deem e lieft, mat deem e zesummekënnt, mat deem en iesse geet, net a Gefor ze stellen. E Restaurateur, deen acceptéiert, dass bei him Schmu gedriwwe gëtt, muss sech bewosst sinn, dass si déi Plaze wou keng Mask sinn, déi éischt sinn, wann nees Restriktioune musse geholl ginn, déi nees drënner wäerte leiden. 't ass am Interêt vun ons alleguerten, dass mer eis drun halen. An ech wëll just drun erënneren, dass och Strofe virgesi sinn fir déi Leit, déi mengen, dass se Fälschunge solle maachen oder falsch Deklaratioune solle maachen. Et geet hei ëm en Effort collectif vu Solidaritéit. Ech stoung virun engem Joer hei, oder méi wéi engem Joer hei, wou mer am Ufank vun enger Kris waren, wou mer ëmmer gesot hunn, dass all Eenzelnen en Deel vun der Léisung ass. Mir sinn no. Beim But, mir gesinn Zuelen, déi erofginn, mir gesi Spideeler, an dat wor jo dès le départ eist Haaptzil, Spideeler, déi net iwwerlaascht sinn. Mir hunn et an der Hand. A wa mer déi nächst Wochen an déi nächst Méint eis nach déi néideg Rigueur ginn, fir eis un déi puer Reegelen, puer Reegelen, déi mer nach hunn, ze halen, hoffe mer, dass mer iergend eng Kéier nees e ganz normaalt Liewe fannen. Mir si schrëttweis an normaalt Liewe komm. Komm mir maachen näischt wou mer et bereien an derno nees nei Restriktioune missen hunn. Dat wier dat wat ech wierklech kengem wënschen. Madame Gesondheetsministesch.
Jo, gudde Mëtteg alleguerten. Et ass eng Evidenz entretemps, datt d'Vaccinatioun dat ass wat eis hëlleft am schnellsten hei aus der Kris erauszekommen. Dofir si mer beméit déi esou schnell wéi méiglech och ze déployéieren an all nei Schrëtt, déi och do kënne geholl ginn, fir méi Leit den Zougang ze ginn, si gutt geholl. Dat ass wierklech dat Effikasst, wat mer hunn. An do gesäit een och, wéi jiddwereen en Deel vum Ganzen ass. Et ass eréischt, wa mer alleguerten zu genuch wierklech geimpft sinn, wou mer deen Effet hunn an och alleguerten zesummen erëm an eis Fräiheete kënne kommen. Mir hunn haut, et ass scho gesot ginn, en Avis kritt vum Conseil supérieur des maladies infectieuses zu engem Thema, wat an deem Kontext och vill interesséiert, dat ass d'Impfung bei Kanner a Jugendlechen. Dir wësst, dass d'europäesch Medikamentenagence scho feu vert ginn huet fir de BioNTech-Pfizer-Impfstoff fir Kanner bis zu 12 Joer, also ab 12 Joer, an den Asaz ze huelen. Och dat deelt de Conseil supérieur des maladies infectieuses als Aschätzung. Dat ass eppes, wat mer dann och elo wäerte kënne maachen. an an absehbarer Zukunft. Firwat? Majo well well Kanner och eben dozou bäidroen de Virus ze dreiwen. E gëtt duerch d'Kontakter gedriwwen an Kanner sinn e groussen, Kanner a Jugendlecher stellen e groussen Deel vun der Bevëlkerung duer. Wa mer eis aktiv Infektiounen kucken, maachen si entretemps en Drëttel aus. Forcément geet dat an d'Lut well Bei deenen eelere Leit, déi geimpft sinn, manner Infektiounen ze fanne sinn. Et ass also e Fakt, dass hei en Deel vun eiser Bevëlkerung ass, deen nach wie vor dann deem Impfgeschehen ausgesat ass an och et ka weiderginn. Sécher ass et esou, dass Kanner a Jugendlecher keng grouss Probabilitéit fir Komplikatiounen hunn, grad Kanner net, bei Jugendlechen e bësselche méi. Dat heescht, et ass och vum individuelle Standpunkt e Risiko, deen een iwwert d'Impfung, där ee kann entgéintwierken. Mee et ass virun allem mam Bléck op déi ganz Pandemie e wichtege Bausteen, fir och hei mat der Impfung unzesetzen. Wéi gesot, et ass net, wéi wann et keng Komplikatioune gëtt, mee zum Gléck net vill. Vläicht eng Kéier just och do de Bilan, Mir hate manner wéi een op 1.000 bei de Kanner a Jugendlechen, dee schwéier Komplikatiounen hat. Mir hate 7 Hospitalisatiounen ëmmerhin awer an och Véier Kanner, déi hu missen op der Intensivstatioun behandelt ginn. Zum Gléck hu mer keen Doudesfall gehat an eisem Land. De Risiko ass kleng, mee en ass do. Mee et ass surtout de Benefice fir jiddwereen, dat gemeinsamt Erauskommen aus der Kris, wou och deen heite Goût, dee mer kritt hunn, alt erëm eng Kéier e Schrëtt no vir wäert sinn, wou mer dat kënne mat afléisse loossen an eis Impfstrategie. Deen zweeten Avis, dee mer virleien haten haut de Moie vum Conseil supérieur des maladies infectieuses, dee concernéiert déi Hypothees, wou een elo neierdéngs hei zu Lëtzebuerg als ganz geimpft wäert gëllen, nämlech déi, wou een e Mix huet vun eng Kéier krank gewiescht sinn, also ee positive PCR-Test, an dono just eng Impfdosis an net déi zwou. Och do huet de Conseil supérieur des maladies infectieuses dat favorabel gesinn. als eng Méiglechkeet. De Plus, deen elo duerch dësen Avis komm ass, dat si Richtlinnen, fir de Leit ze hëllefen anzeschätzen, ob se dann elo awer sollen eng zweet Impfung maachen oder net. Den Impfschäin, dee kritt ee mat enger, dat ass kloer determinéiert am Gesetz, wéi et elo zum Vott steet. Mee doriwwer eraus kann awer all Eenzelen sech natierlech d'Fro stellen, ob et fir hien elo sënnvoll ass, dach nach eng zweet Impfung ze maachen. An hei si kloer Virgaben elo komm vum Conseil supérieur des maladies infectieuses, déi mer och kënnen mat den Dokteren elo deelen. Dat ass indiquéiert, wann ech et résuméieren, fir Leit, déi eng speziell Vulnerabilitéit hunn. Do ass dat sécher eng Indikatioun, awer fir den normale Stierflechen éischter net. Dat sinn Detailer, dat geet haut elo ze vill an d'Medezinescht eran. Mee wéi gesot, do kommen elo kloer Richtlinnen un ons Dokteren, dass se och de Leit do déi richteg Berodung kënne ginn, fir ze kucken, ob et am Eenzelfall Sënn mécht oder éischter net Sënn mécht, fir eng zweet Impfung ze maachen. An dësem Avis gouf och eng Richtlinn ginn, wéi laang ee soll ofwaarden, nodeem ee Covid-positiv war. Do ass och elo eng Richtlinn vu véier Wochen uginn. Dat heescht, wann ee positiv war an et huet een elo net speziell Problemer domadder, da wär ze recommandéieren, dass een eréischt no véier Woche soll déi éischt Impfung maachen, op alle Fall do net virdrun. Dat ass och eppes Neies. Dat ass bis elo ëmmer au cas par cas mat den Doktere gekuckt ginn. Hei ass elo eng Richtlinn, déi hëlleft, dat Ganzt méi ze alignéieren a méi verständlech ze maachen. Ech giff vläicht grad betreffend dee spezifeschen neie Fall, wou een als komplett geimpft gëllt, ouni eng zweet Dosis kritt ze hunn, nach eng kleng Prezisioun ginn, och zu gëschter. Mir hate vill iwwert d'Impfschäiner geschwat, déi elo entretemps disponibel sinn an den op myguichet. an déi een och geschéckt kritt huet iwwer d'Post, dat si wuelverstane just déi duebel Impfungen, déi klassesch, wéi mer se bis elo haten. Hei ass jo een neie Moment, dat heescht, et gëllt een als voll geimpft mat deem Mix vun enker krank gewiescht sinn an enger Impfung u sech eréischt mat der Definitioun vum Gesetz, wat elo a Kraaft trëtt. Do sinn natierlech elo Leit, wa mer no hanne kucken, déi do wäerten drënner falen. Ab elo, wann dat déi nei Definitioun ass, déi kréie mer esou net erfaasst an eiser Datebank. Do ass d'Recommandatioun, mir wäerten och haut nach e spezielle Communiqué dozou erausginn, déi Leit kënne sech un d'Hotline wenden an da gëtt am Eenzelfall gekuckt, wéi et sech mat hirem zweete Rendez-vous huet. Do wor jo schonn en zweete Rendez-vous deen deen ausgemaach gi war, an do ass elo d'Linn, déi mer huelen, dass dat wierklech am Eenzelfall beschwat gëtt. Dat heescht, déi Leit solle sech wanschgelift un d'Hotline wenden, dat ass den 247 65 533, eis normal Vaccins-Hotline. Et wäert, wéi gesot, och nach eng Kéier e Communiqué fir Iech am Detail dozou kommen. Da gëtt mat hinnen zesumme gekuckt, ob se eng zweet Impfung wëllen oder net. Dat muss jo och gekläert ginn. Verschidde Leit. Grad opgrond vun der Recommandatioun, déi elo haut erauskomm ass vum Conseil supérieur des maladies infectieuses, wäert en trotzdem hir zweet Impfung wëlle wouer hunn, anerer net. An dofir ass dat doten dee beschte Wee. Mir hunn och net d'genau Zuel. Dat wäert elo vläicht e klenge Rush an deenen éischten Deeg d'nächst Woch ginn op déi Hotline. Ech bieden dofir ëm e bësselche Gedold. Mee mir sinn der Meenung, dass dat doten dat Effikasst ass, fir dee fir déi Situatioun ofzedenken, dass mer dat wierklech Fall fir Fall kucken. An Zukunft eran wäert dat bei der éischter Impfung da beschwat ginn, wann d'Leit an den Impfzentrum kommen, gëtt dat do de Standard. Wa se e positive PCR hunn, wäerte se dee matbréngen an da gëtt zesumme mam Dokter gekuckt, ob d'Konditioune gi sinn, fir just mat engem Rendez-vous ze fueren. Also fir d'Zukunft ass dat ganz onproblematesch. A fir dat, wat zréckläit, ass et am Fong geholl esou komplex, datt et besser et ass, Fall fir Fall ze kucken, wéi elo Envoien ze maachen an da mussen nozerüsten. Ech wollt och nach kuerz agoen op de Large-Scale-Testing. Ech mengen, dat ass ugeschwat ginn. Mir hunn eis eng Rei Gedanke gemat, wéi mer déi Reegelméissegkeet vum Teste kënne bäibehalen, grad bei deenen, déi eben nach net Zougang zur Impfung hunn, duerch déi Problemer, déi mer bei de Liwwerungen awer nach hunn. Ech mengen, et ass ugeduet ginn. Am Moment hu mer jo eng gewësse Reegelméissegkeet iwwert déi vill gratis Schnelltester, déi erausgaange sinn. Och do enker e kuerze Bilan, Vun deene ronn 17 Milliounen, déi mer akaaft haten, sinn der schonn 14 Milliounen ausgeliwwert. Dat heescht, mir si lo nach an där Phas, wou mer massiv mat gratis Schnelltester fonctionnéieren. Och an de Schoule gëtt getest. Iwwert d'Aarbechtsplaz kréien d'Leit der. Doriwwer eraus si mer zur Konklusioun komm, dass dat Einfachst wär, wierklech iwwert de Large-Scale-Testing dat doten ze assuréieren. Et geet eis drëm, d'Leit méiglechst schnell geimpft ze kréien an déi, déi net kënne geimpft ginn, getest ze kréien. Dat ass wierklech déi Sécherheet, déi mer elo gär hätten, och an deem Covid-Check, fir déi nei Ouverturen, déi mer hunn, déi vill Fräiheeten, déi mer hunn, esou gutt wéi méiglech ze begleeden. Dat heescht, mir wäerten, Am Large-Scale-Testing nach en Echantillon behale vun eng ronn 3.000 Invitatiounen d'Woch, fir eis Vue globale ze halen. Dat ass wichteg fir déi Daten, déi mer do entgéint huelen. Mir wäerten och eis Equipe mobile natierlech bäihalen. Déi sinn am Moment an den Altersheemer an de Fleegestrukturen nach ëmmer mat enger gewësser Reegelméissegkeet aktiv. Mee donieft wäerte mer wierklech ganz geziilt, Déi éischt Approche war, fir geziilt Invitatiounen erauszeginn. Mir sinn elo zur Konklusioun komm, et ass méi einfach, mir ginn a Richtung vun enger, vun engem first come, first served, wou een esou wëllt. Dat heescht, ab Ufank Juli, spéitstens wann d'Schoul eriwwer ass, wäert de System dee sinn, dass een sech einfach kann e Rendez-vous huelen am Large Scale Testing. Da brauch ee just seng Matricule an eng Open Bar, hat mer dat ee Moment genannt, dass ee wierklech géif switchen ewech vun den Invitatiounen Op d'Méiglechkeet fir jiddwereen, dee wëll getest ginn, sech iwwert dee Wee testen ze loossen. Mir ginn dovunner aus, datt déi Leit, déi geimpft ginn, dat souwisou net méi wäerte maachen. An da si mer bei deem Public, dee mer eigentlech wëlle getest hunn. An dat sinn all déi, déi eben och nach net d'Impfung konnte maachen. Dat heescht, de Modell, deen ugeduet ass, ass e System-Switch. Den genauen Datum wäerte mer Iech nach kommunikéieren, soudass dat e fléissenden Iwwergang wäert ginn op den Summer hin, wou een sech da kann säi Rendez-vous esou huelen, wéi et eben passt, mat enger relativ einfacher Prozedur, mee ouni déi Tëschenetapp vun der Invitatioun. Dann och nach ganz wichteg, Am Kader vum Large-Scale Testing maache mer jo och déi Bluttester, fir d'Anticorpsen festzestellen bei de Leit. Dat wäerte mer weidermaachen. Dat ass extrem wichteg, dat ze suivéieren. Do bleiwe mer elo iwwert de Summer bei deem Rhythmus, dee mer haten. Dat ass eng ronn 1.000 pro Woch, déi mer hunn, fir do d'Evolutioun hei am Land ze gesinn. Et ass virgesinn, dass mer fir d'Rentrée, also virun der Rentrée, dat wäerte verstäerkt maachen. Dat heescht, do wäerte mer eng Kéier vill méi héich fuere mat den Invitatioune fir déi doten Tester. Ech géif och gäre virgräifen, mir hu vill Froe gestallt kritt, ebe justement an deem Kontext, Wéini gëllt een als geheelt? firwat mer do just de PCR-Test unerkennen als en Indicateur, dass een eng Kéier déi Krankheet schonn hat, an net d'Anticorpsen. Et muss ee wëssen, dass do d'Experten sech nach net honnert Prozent schlësseg sinn zu den Anticorpsen. Dat ware laang Diskussiounen och tëscht dem Europaparlament an den EU-Länner. De Moment ass nach net do, fir do Konsequenzen drunzesetzen. Et ass awer extrem wichteg, dass mer weider drop schaffen, dass mer et weider suivéieren. Mee am Moment ass de Konsens gewiescht par rapport zum europäesche Reglement, fir een als geheelt ze consideréieren, dass dat de PCR-Test ass, deen ausschlaggebend ass, de positive PCR-Test. Mir schaffen nach net mat den Anticorpsen. Dat kënnt warscheinlech eng Kéier. Mee do feelt et nach e bësselchen un Informatioune fir dat, fir déi Krittäre sécher ze setzen, wat ee genau do misst zréckhalen als Indicateur. Also et ass net. Also et ass nach ëmmer sënnvoll, dat ze maachen. Fir eis och ganz vu groussem Interesse, fir dat ze suivéieren am Kader vum Large-Scale Testing. Ech ginn dovunner aus, dass och dat deemnächst eng Méiglechkeet ka sinn, fir nozeweisen, dass een eeben safe ass, dass een Anticorpsen huet. Haut ass et nach net de Fall, eeben well nach net deen néidege Konsens do ronderëmmer fonnt ginn ass. eben net déi néidege wëssenschaftlech Basis, fir et wierklech festzehalen, mee et ass eppes, wat wichteg ass an dofir och, wéi gesot, dat Weiderféiere vun deenen Tester. Do kommen nach ëmmer Invitatiounen dann och iwwert de Summer an et wäerten der verstäerkt kommen fir d'Rentrée, dass mer do erëm eng Kéier beschtméiglech gesinn, wéi d'Situatioun hei am Land ausgesäit. Sou, dat ass et vu menger Säit. Just dann nach zwou kleng Präzisiounen. Déi eng Präzisioun ass, Eng Rëtsch vu Leit mellen sech, andeem se soen, d'App geet net, dass de QR-Code, deen d'Leit elo geschéckt kritt hunn, dee geet mat CovidCheck, net mam GovCheck. De GovCheck wor jo deen, dee mer elo bis elo haten, mee dass de CovidCheck, deen och mam neie Code fonctionnéiert, an wéi mir d'Presskonferenz d'lescht Woch, an de CovidCheck huet ee schonn um App Store, E puer Deeg derno d'Applikatioun fonnt, déi Applikatioun wor eng Testapplikatioun, dat heescht fir elo sécher ze sinn, well eng Rëtsch vu Leit hu gëschter Owend getest an da soen se, hei, et ass net gaang, am einfachste lëschen an déi nei Applikatioun dann nach eng Kéier ze téléchargéieren, well déi muss am Fong update ginn. Dat éischt wor eng Testphas, déi dunn awer schonn ëff, also déi ee konnt schonn téléchargéieren, mee wann et net geet, einfach eng Kéier d'App frësch lueden. An déi zweet Saach ass just de CTIE iwwert de Large-Scale-Testing. Volo Juli, si kucke fir den 20 Juni scho kënnen en marche ze sinn. Dat ass dat, wat op jidde Fall de CTIE probéiert ze maachen, fir datt viru Nationalfeierdag, och wann do verschidde Saache kéinte fonctionnéieren, datt dann och schonn den LST fir deen Datum kéint goen. Op jidde Fall gëtt dorops geschafft vu CTIE-Säit aus, datt fir den 20 Juni de Switch kéint esou fréi wéi méiglech och organiséiert ginn.
Fanny Kinsch, rtl Radio, Ech wollt froen, Dir hutt jo elo de Feu vert fir Kanner ze impfen. Wësst Der scho wéini Der domat ufänkt, virun allem wat déi vulnerabel Kanner ugeet?
Also mir sinn am Moment mat den Zuelen, déi ech gesot, also et si lo puer Krittären. Deen éischte Krittär ass, Mellen d'Leit sech, fir mat elo fräiwëlleg och mat deenen aneren Impfstoffer geimpft ze ginn? Déi normal Lëscht geet jo dem Alter weider erof bei Moderna a bei Pfizer. Wat méi Leit sech elo melle fir mat AstraZeneca a mat Johnson geimpft ze ginn, wat mer méi séier kënnen erofgoen. Wann elo déi Saache gesprutzt ginn an d'Liwwerungen och kommen, hoffe mer, dass mer fir de 15 Juli d'Leit bis 18 Joer invitéiert hunn. An da fänke mer mat der Kategorie ënner 18 Joer an. Do fänke mer, wéi bei deenen anere Kategorië verdéischt, mat deene Vulnerabelen un an där Kategorie an da geet et dem Alter erof, 18, 17, 16 et cetera et cetera. Mee et heescht virum 15 Juli net. Ausser et wier elo e Rush op den AstraZeneca vu ganz, ganz ville Leit, wat erméigleche géif, méi séier jonk Leit och ze impfen. Et ass och en Akt vu Solidaritéit am Fong, sech ze soen, wann ech elo den Astra huelen, da weess ech, datt e Jonke méi séier ka geimpft ginn. An de Fait ass, wann elo awer bei de Liwwerungen och nach géif happeren, da kann et Enn Juli ginn, da wier et Ufanks August. An dofir. Wat mer awer och wëssen, ass, vill Leit an der Vakanz sinn, ass et wichteg, dass deen OTP, wou Der jo eng Invitatioun geschéckt kritt, fir geimpft ze ginn, a bei de Kanner kann et just am Moment de Pfizer jo och sinn, dass de Risk ass, dass een net seet, deen ass just dräi oder véier Deeg gutt, well et sinn awer am August vill Leit, déi fort sinn. An dofir, wat ech virdru gesot hunn, dass deen OTP méi laang och gülteg ass, dass d'Leit net gesot kréien, no dräi Deeg ass en hifälleg. Do muss ee kucken, eng gewësse Flexibilitéit ze hunn an der Date de validité vum OTP, Well soss hu mer de Risk, dass, wann d'Leit aus der Vakanz zeréckkommen, gesot kréien, Dir hätt kënnen virun zwou Wochen, wann Der doheem geweecht wäert, Äert Kand aschreiwen, fir geimpft kënnen ze ginn. An dat wëlle mer wierklech evitéieren.
An déi gratis PCR-Test iwwer de Large Scale Testing, wéi oft kann ee sech do umellen, fir e Rendez-vous ze huelen? Esou oft, wéi ee wëll? Okay.
An et ass prioritär awer wierklech geduecht fir déi Leit, déi och net gréng Covidcheck sinn. Dat heescht, fir een, deen zweemol geimpft ass, ausser e gëtt invitéiert, ausser e gëtt invitéiert. De But ass fir déi Leit, déi net d'Méiglechkeet hat, wierklech ee, also eemol iwwerhaupt geimpft ze ginn oder net fäerdeg geimpft sinn, well wann Der bis fäerdeg geimpft sidd, huet et wéineg Wäert. Mee den Zoufallsprinzip ka sinn, dass Der awer invitéiert gitt vum LST, souguer mat zwou Impfungen. Wat kritt, heiansdo d'Fro gestallt, firwat ginn ech nach, d'Grouf si geimpft ginn. Et ass en Zoufallsfacteur, dee jo kuckt, wéi d'Representatioun vun der Populatioun och ass mat der Präsenz vum Virus. Dofir ass dat och eng Méiglechkeet, déi do ass. Mee de But ass fir déi Leit, déi nach net am Fong gréng Covid gecheckt d'Méiglechkeet haten oder hunn.
Jo, Pierre Reyland, 100,7. Vläicht nach eng Präzisioun, Dir hutt d'Zuel elo genannt, mee et ass als Rekapitulatioun vläicht nach eng Kéier. An ech weess net, ob Der se esou och hutt, wéi vill Leit iwwer 18 sinn dann elo nach net geimpft a wéi vill Dosissen AstraZeneca an Johnson sinn elo oder geschwënn disponibel, fir déi dann ofzedecken? Déi kënne sech jo elo do fräiwëlleg mellen. Also, mir hunn am Moment, wann ech d'Zuel vun de Leit kucken, déi geimpft sinn, ech hunn hei d'Zuele vun 18 bis 54, mee hëlleft dat Iech, also iwwer d'Zuel vun wat geliwwert gëtt? Pfizer bis de fënnefte Juli 131.040 Dosen, AstraZeneca 39.800 bis Enn Juni. Ech hunn d'Zuele vu Juli nach net, mee wa mer déi elo iwwerhaapt net méi giffe benotzen, hu mer hei alleng bis Enn Juni 20.000 Leit, déi mer vläicht net giffen impfen. Moderna 32.400 bis de fofzéngte Juli an Johnson 12.000 bis Enn Juni. Mir sollten awer vun Johnson der 47.000 kréien. Mir hunn am Moment tëschent 18, dat heescht déi, déi erlaabt, déi, déi d'Méiglechkeet hunn, geimpft kënnen ze ginn, ech hunn Iech déi Zuel virdru gesot, ech mengen et ass 52 Prozent, sauf erreur de ma part, vun de Leit, déi kënne geimpft sinn, déi och schonn geimpft sinn, dat heescht par analogie, dat ass déi eng éischt Dosis kritt hunn. Dann ginn et nach eng ganz Rëtsch vu Leit, déi dann 48 Prozent am Fong, déi nach keng éischt Dosis kritt hunn. Mee ech hunn déi genau Zuelen elo net hei, fir Iech kënnen ze soen, wéivill genau a wéi en Alter dat och ass. Mee do sinn eng Rëtsch vu Leit, déi net wollte geimpft ginn. Et sinn eng Rëtsch vu Leit, déi och, an dat sollt een net vergiessen, elo mam neie System vu Geneese wäerte mer, well mir hunn awer eng, Madame Mehler, 30, 40 Dausend Leit, déi awer Eng Rëtsch vu Leit, déi jo krank waren, déi elo jo am Fong aus dem Impfschema fir déi zweet Impfung zum Beispill jo ewechfalen, fir déi zweet Impfung ewechfalen. An dowéinst ass et ganz schwéier elo, well déi Zuelen hu mer nach net ganz genau an dat muss eeben och nach organiséiert ginn, fir datt d'Leit sech do och kënne mellen, fir datt se eng éischt Impfung kënne kréien. Mee do hu mer da just 50 Prozent vun den Dosen, déi do benotzt ginn. Dat heescht, do wäerte mer an den nächsten zwou Wochen, géif ech awer soen, e besseren Iwwerbléck hunn, wéi dat haut och de Fall ass. Ok, mee jo, et ass de 15 Juli dee gewënschten Délai bis dohinner, datt all Mënsch iwwer 18 eng. 15 Juli. Juli. Juli.
Ma ok, jo, eng Invitatioun soll kréien. Bis de 15 Juli soll jiddwereen iwwer 18 invitéiert, op d'mannst eng Kéier invitéiert gi sinn, datt mer kënnen ufänken nom 15 Juli, Szenario Optimist, Szenario Pessimist, Verléiere mer zwou bis dräi Wochen. Szenario Pessimist ass, datt d'Liwwerungen net esou komme wéi geplangt an datt kee Mënsch elo den Johnson oder den AstraZeneca géif huelen. Wat méi Leit sech elo den Johnson oder den AstraZeneca huelen, wat mer méi séier mat de Moderna a Pfizer, well do geet dem Alter weider no. Ech hunn Iech gesot, mir wäerten d'nächst Woch elo ënner 30 ufänke mat Pfizer a mat Moderna an dat sinn déi, déi dann normal weiderginn an den nächste Wochen. An déi aneren, dat gëtt op fräiwëlleg Basis gemaach an do kann et vill méi séier goen. Mir wäerten alleng fir d'nächst Woch, fir déi Leit, déi sech elo iwwert de Weekend mellen, fir op deene Lëschten, bei Johnson alleng, meng ech, sinn eng 12 oder 14.000 Leit, déi d'nächst Woch, wa sech ugemellt hunn, schonn d'Invitatioun kréien an och scho vläicht d'nächst Woch kënne geimpft ginn. An ech wëll just drun erënneren, dass déi Leit zwou Wochen drop gréng sinn, also Covid-Check gréng sinn. Zwou Wochen drop. Also et ass, mir, mir wëllen och en Zeeche setzen vis-à-vis vu jonke Leit a vis-à-vis vu Leit, déi am Moment nach iwwerhaapt keng Méiglechkeeten haten, geimpft kënnen ze ginn. Okay, merci. Nach eng kleng zousätzlech Fro zum LST. Sidd Der der Meenung, datt do vläicht personell misst opgestockt ginn, wann et elo eng grouss Demande gëtt, fir déi Tester do maachen ze loossen?
Nee, et ass schwéier ofschätzbar, well et hei den à la demande elo gëtt. Mir ginn éischter dovun aus, dass der awer vläicht manner wäerte sinn, well mer d'Leit iwwert d'Invitatioun incitéiert hunn. Mee do gesi mer de Besoin elo manner, well d'Situatioun wierklech gutt ass a mer gesinn den Effet vun der Impfung. Do behale mer just ee klengen Echantillon, fir déi Vue générale net ze verléieren. Mir ginn dovun aus, dass dat doten esou misst hikommen, dass et net iwwerlaf wäert ginn. Mir wëllen eis och de Bilan. Mir wëllen de Bilan zéien. Enn Juli wëlle mer och de Bilan kënnen zéien, fir ze kucken, wéi et August a September och weidergeet. Rendez-vous fir dësen Test um Internet an iwwer Telefon, béides geet, oder?
Jo, do kommen nach Detailer. Wéi gesot, dat gëtt déi Prozedur, dat ass normalerweis iwwer den Internet. An déi Telefonslinn wäert och net ofgebrach ginn. Am Prinzip ass dat dee selwechten Modell, wéi een et bis elo hat. Ech mengen, d'Telefonslinn wäert manner Sënn maachen. Hei si mer wierklech bei vill méi jonke Leit ukomm elo an der Alterskategorie. Et war virun allem am Ufank, ass déi Telefonslinn natierlech vill, vill gebraucht gi vun eelere Leit, déi net esou digital ënnerwee sinn. Okay, merci.
Gudde Moien, Thomas vum Tageblatt. Déi éischt Fro, de Site fir déi Leit ënner 39 Joer, ab wéini ass deen da lo genau verfügbar mat der Auerzäit an ass de CTIE och virbereet, datt den Site erëm vläicht zesummebrécht? Wéi der gemierkt hutt, hunn ech iech keng Auerzäit ginn. Okay, genau aus deem Grond. Ech hunn iech keng Auerzäit ginn an deen Site ass net fir d'Leit ënner 30 Joer, dee Site ass fir d'Leit ab 18 bis no limit. Dat heescht, all déi Leit, déi elo nach net geimpft gi sinn oder net wollten oder net konnten, egal wéi al se sinn, wa se méi wéi 18 Joer al sinn, kënne sech op de Site mellen. De Site ass impfen.lu, wäert muer de Moien online goen. Ok.
Dann eng aner Fro, déi ass, dat ass vun enger Lieserin bei eis komm, dat ass Folgendes, Wann ech en Impftermin hunn an ech sinn awer wéinst enger anerer Saach deen Dag noutgedrongenerweis an der Klinik, Kann dowéinst mäin Impftermin net wouer huelen. Wat, wéi eng Méiglechkeeten hunn d'Leit fir dat ze änneren? Dat hei ass an dësem Fall e Kriibspatient, deen op der Onkologiestatioun ass. An an der Hotline konnt him net gehollef ginn. Wat ass do d'Méiglechkeet? Elo hutt Der mech schach matgesat. Ech wollt soen, selbstverständlech op der Hotline uruffen. Dat geet. Da muss mer dat klären. Ok. Dat misst normalerweis déi Informatioun awer sinn, déi een do kritt. Ech mengen, wann eng exzeptionell Ursaach ass, dann.
Ech hat am och gesot, dann sot se, de Sputter huet d'Informatioun net, fro Dir mol d'Ministesch. Dann hu mer dat mat him.
Ok, tiptop.
Dann, war genau dat, genau, Dir hutt den LST da elo ëmgestallt op déi, also gëtt dann elo ëmgestallt op déi Méiglechkeet, sech da gratis testen ze loossen, falls een nach net geimpft konnt ginn. Do ass d'Fro, Ass dee Monitoring ee Aspect vum LSC? Dee gëtt jo dann op deen Echantillon vun 3.000 Leit pro Woch ongeféier reduzéiert. Geet dat nach duer? Jo, dat geet fir den Echantillon duer. Dat ass representativ. A just eng Prezisioun, Wann et ëmgeluet gëtt, dat ass net just fir déi, déi net geimpft sinn. Dat ass einfach op. Mir man effektiv keng Differenzéierung méi, well wann ee se gemaach hätt, hätt ee misste mam Alter, wat jo extrem kompliziert ginn, hei ass och d'Volontéit gewiescht, d'Simplification administrative ze maachen. Mee d'Idee ass jo, deene Leit, déi d'Impfung net hate kënnen eng Méiglechkeet ze ginn. Genau, jo, jo. Okay, mee et heescht.
Ginn dervun aus, datt déi Geimpfte sech net wäerte streide fir nach getest ze ginn, jo. PCR-Tester ze maachen. A mir si frou, wa se et maachen, wa se eben iwwer d'Invitatioun am Echantillon matmaachen. Do maachen ech wierklech den Opruff, dass jiddwereen sech dem Spill nach eng Kéier soll higinn. Mee am Prinzip misst dat doten säi Laf fannen.
Just, dat war jo, wéi Der gesot hutt, keng Prioriséierung vu Beruffsgruppen. Dat heescht, Dir suivéiert do den Avis vun der Ethikkommissioun. Richteg? Okay. Merci.